Naachichatti na geessuu taataa na dhiisii jee jenna. Bishaan ufillee na nyaattu naachaf na geessuu deemta na dhiisii jee jenna. Isiinuu hanga kana akka isiin jirtu garre wanni jabduun isiin dalayde immoo rabbiin wal nu dhoorkite. Ayi duniyaa. Waan isiin nu goote irraa rabbiin wal nu dhoorkite. Isillee waan agarree beek. Hin sobin namni tokko hin garree beek akkanumaan horiiti. Wanni guddoon isiin nurra dalayde immoo Rabbi nu dhoorkite. Uf dura nu balleessifte. Bal yuriidul insaanu liyafjura amaama. Waan lamaan kana waliin qabnee haa deemnuni. Gaafiin harkaa nu qabu maali yaanni hirriba na dhoorke? Maali yaanni hirriba na dhoorke? Maali yaanni woggaan buna dhugullee nat- buna natti busheeyse? Maali yaanni hiriyaa tiyya wajji taa'uu na dhoorke? Maali yaanni hoflee taphatuu maatii wajji hoflee taphatuu na dhoorke? Maali yaanni saahibban kiyya wajjiin jira, na gammachuun jiraachuu yaanni na dhoorke maali? Uf gaafadhaa. yaada diini ka akhiraati ka rabbiiti laalaame takkaa waan umar bin abdul aziz hirriibaa gachiisee jedhan akka nama mixaaxa oowu irra garagalutti odoo gangalan booyee makaddaa uf jala jiisee warri isaa guutuun lafaa kaanii ta'anii wajji booyan maali yaaboo guyyaan fuula dura gama rabbii achi deemutu yaanni isaa hirriiba na dhoorkite. Asii galee Abii Hureeyraan lubbuun irraa ba'uu wagga deemtu booye. Yaa saahiba Rasuulillah maa yubkii? Yaa sahaabticha nabi maaliif boochan jedhanii isin sahaabaa isaaniiti nama isaanii wajji jiraat nama ilmiif jiraat nama diiniif barnootaaf jiraat maa sabrii dhabdanii boochan jedhanii ana laabkii alaa duniyaa kun jedhe. Ammas galee ani duniyaa teessaniif hin boo'u bar jedhe. Ani amma nama akkana ol koraa jiru jedhe. Yoggaan gad bu'e ibiddatti hin gad bu'a moo jannatatti hin gad bu'aatu na boochise malee laa abkii alaa duniyaa kun. Wanni na boochisaa jiru qillatu zaadi sinqiin harkan na xiqqaatu waxuulul masaafa imalli fuula keenya duraa dheeraa tahuutu na boochise. Kas je'ee beek yaada kanaa boochise. Sinqiin harkaa qabnu xiqqoodha. Imalti achichi deemnu dheertuudha. Kanaan na boochise. Hammi duniyaa, hammi aakhiraati. Kana eeguu nu barbaachisa. Maali yaadni guddaan nu jiru? Akkuma nabi jee walaa taj'ali duniyaa eh, akbara hamminaa walaa mablaga ilminaa. Yaa Rabbi irra guddaa yaada keenyaa yaada duniyaan taasisin jee Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guyyuu du'aayii san imaamni qara. Walaa taj'al ad-dunya akbara hammina walaa mablagha ilmina. Honga waan nuti beeynu yaa Rabbi duniyaan godhin jee. Nama akhira irraa dagate, diini irraa dagate, wanni inni beeku duniyuma qofa. Yaa Rabbi jiruu teenya akkas hin godhin jee Nabi sallallahu alaihi wasallam. hammii kana yaanni kana yaanni kiyya guddaan wanni na yaachisu wanni na boochisu wanni namaa wajji wal na dhoorka wanni mana kiyya irraa haana dhoorka wanni mana kiyyatti hirriba na dhoorka wanni hogguman salaatullee akka itti salaatu na dhoorka maali jennee yoo laalu diini aakiraadha waan rabbiiti jiruu duniyaati. Idan madaallii tan madaallee yaanni naman dhiisu rabbiitu uume irra guddaa yaada keenyaa madaallii gama aakhiraa taasifne wa inna lanaa lal aakhirata wal uulaa manni lachuu ka rabbii waan ta'eef namni jiruu duniyaati fi jiruu aakhiraa fedhe jiruun duniyaati fi ta aakhiraa ta rabbiiti jiru inna lanaa lal aakhirata wal uulaa jee rabbi lachuu na bira barbaadaan Duniyaa feetuus na bira barbaadi, aakhiraa feetuus abbaan ana jee rabbi. Karaa kanaan, karaa shawwadaa, karaa dur namni nu dura naggade, karaa dur namni nu dura taraare, cubbuu namni lafa kaa'e, cubbuu san irra deemuu osoo hin taane, karaa rabbi irra deemnee rizqii halaal irraa barbaannee halaal irratti kennine. Wanni rabbiin soora qocaa kaa'e allaattiin hin fuutu. Waan rabbi sii qoode namni si hanqisu hin jiru. Inna ruuhal qudsi nafasa fi raw'i annahu lan tamuuta nafsun hattaa tastakmila rizqahaa wa ajalahaa. Jibriili natti hasaase jedhan. Qalbii keessan na hasaase jedhan. Lubbuun takka duniyarraan deemtu hanga rizqii siitii fi ajala sii fixattuu jedhan. Biddeena isaa dhume guyyaa nuti jennu sana. Gammoojjiin teenya bariisa ruuza isaa dhume jetti. Baajata sii ramadamee jira duniyarra. wamaa min daabbatin fil ardi illaa cala allaahi rizquhaa garaa keessatti si uume baajanni kee guyyaa san ramadame baajata sani ka amma fuudhaa jiru guyyaa inni dhume baajanni laman deebi'u inni dhumnaan hayaatarraa bakka hin qabdu ati dachii gubbarraa jireenyi kee dhume dachii keessa malee akkasi beek raashinni kophatteessee kan namatti dabartee nyaattu hin jiru Ka sii ramadame guyyaa dhume manni kee as gubbaa osoo hin ta'in bakka nyaataa dhugaatii hin barbaachifne lafa tana jala jedhe. Odoo nyaattuu, odoo dhuyduu, odoo fayyaa qabduu bakka nyaanni hin jirre saniif qophaa'u. Bak odoo ibsattu, odoo uffattu bakka uffanni hin jirre, bakka ifaan hin jirre sanii qophaa'u. Osoo raaree bal'oo keessa deemtee, mana bal'aa keessa galtee, mooraa bal'oo keessa gartu bakka rakkoo saniif qophaa'u. Bakka rakkoo saniif. Jiruun duniyaadhaa akkasi. Hammiin, yaanni, aakhiraadhaa akkasi.

Mee namni guyyaa tokko manni isaa isan dagiin, maatiin hin dagiin, jiruun xiqqoon tun hin dagiin, hammi isaa akhiraa godhe, hammi isaa da'awaa godhe, hammi isaa diin godhe. Eessa jira mee? Haa gammadu yoo jiraate. Kan qabneetu haa qaburra rakkoo fide. ha qabu sababaa qaba jedhan. Wayya waan santu isa dage. Ha humaa harkaa hin qabne immoo sababaa takka malee addunyaa li salaasati nafar hin jenne nabi sallallahu alaihi wasallam li arba'ati nafar jedhan. Duniyaan tanuma nama afuriiti jedhan. Tokko nama rabbi qabeenya kenneefi karaa rabbii irra oolche. Tokko immoo qabeenya hin qabu. Ah, sila akka abaluu kenne kanan naa kenne kheyrii tana dalageetuma sila aara bahee je. Fahuwa bimanzilatii je nabi sallallahu alaihi wasallam. Namtichi taa'ee namticha kanaaf gaabbe kun hawwe kun sawaabatti namticha kana wajji wal qixa fa'ajruhumaa sawaa je nabi sallallahu alaihi wasallam. Niyyaa isaa qulqullii rabbitu isa arga. Namticha kheyrii dalagu kanaaf hawwe guyyaa tokko silaa kheyruma tanarraa anis qooda fudhadhe. je'eete namni eega kunam namni eega jarri kun nama lama ha qabuu fi ha kajeele ha lammaffaa yoo nama rabbi horii itti kennee akka fedhe godhe miskiina tokko jira ganda ka hamileen isaa fokkattuudha isaa irra badaa beeku yaadaaf fokkate humnallee qabeenya illee hin qabu yaadni isaa bade akkas wajji waa beekee bofa miila dhoorke jedhe silaa bofni qaata dachii balleesse jedhe waa beekee lukkuu miila dhoorke gofla barartuun dhoorke niyyaa keessaa fuudhee gofla ni qabdii bar niyyaa bararuu keessaa fuudhe hiriyaan siinii bararte isii asumaa gandi ulee itti buusa guyyaa rabbiin qaburraa silaa niyyaa toltee barartee beeku

Duniyaan akkasii beek li arba'ati nafar. Namtichi humaa guyyaa tokko garatti hin quufin kun namticha horiidhaan rabbitti jallate sanii wajji azabama. Sababaan niyyaa fokkattuudha. Nuti amma warra tattaa'ee kajeeluu beek. Nama kheyrii kajeeluu rabbi nu haa taasisu. Miskiinta niyyaan isaa fashalte san. Ka waan hin taane kajeelee waan hin hojjetiniin azabame. hammii lamaan yaada lamaan nutti jiru kana yaada amma harkaanuu qabu anaa isinitti haasa'ullee harkaa qabu isinii tattaa'ullee harkaa qabu ka rabbii tokkotti malee nama tokkotti himuun taane ganama kana manaa gadi hin baane hunda yaada nutti dhaabbatuu kana irra guddaa yaada keenya aakhiraa fi diin haa goonu rabbiin nuuf tolcha kana.

Carraa isaanii jaarraa Nabi Muhammad Rabbiin godhe sallallahu alayhi wa sallam isaanii wajji jiraatan waan isaanirraa dhaalan san irraa fudhatan Nabi irraa sallallahu alayhi wa sallam leenjisaa ture diin irratti leenjisaa ture aakhira irratti leenjisaa ture Horii guddaa tokkotu Bahreeyn irraa dhufe jedhan. Akbara maaliin irra guddaa horii Islaamni guyyaa san ijaan argeeti jedhan boojuun sun. Horii kana fidanii masgida keessan naqan. Dahabas, fiddas asuma fidanii masgidan naqan. Lafatti dahaba naqanii ee lafatti naqan. Warri warra dahabni isaan yaachisuumi. Warra warqii yaachiftuumi. Warra meenni yaachisuumi. Warra qarshii yaachiftuumi. Nabiin salaata subirraa wayita bayan sallallahu alaihi wasallam masgiinni afaanii guutuudha. Masgiinni asirraa ilaa huloon guutu. Abaa Ubeeydaatu waa fidee dhufe jechuudha dhageessanii har'a fakkaattii kam jedhin ee argamaa rabbii jaa kijban beeku jarri. Kijban beeku. Kijbaan nu cinqee beeku. Waa dhageessanii horii wahiitu abbaan ubeeydaa fide jechuudha dhageessanii jennaan ee argama rabbii jedheen. Wallaahi lal faqra akshaa aleeykum jedhan. Abshiiruu jedhan. Miskiinummaadhaan rakkattanii sodaa isin irratti hin qabu jedhan. Duniyaan bal'attee itti wal dorgomtanii isin halaaktiin sodaadha malee miskiinummaa isin irratti hin sodaadhu jedhaniin. qalbii isaanii horii kanarraa dhoorkan ni hiraniif qarshiin takka odoo masgida san keessatti hin hafin biraa ka'an nabiin sallallahu alaihi wasallam. Qalbiin isaanii gama duniyaa akka hin mazzanne eegaa turan. Nama tokkootu uffata wayii nabi Muhammadii fide sallallahu alaihi wasallam. Nama nasaaraa wayii uffata bareedaa tokko nabii fide.

Odoo karaa deeman re'ee takka argan ta baktii taate, duute. Re'ee gurri gaggabaabaa takka. Maal jedhanii re'ee gurri isii hammanaa. Re'ee gurra dhedheeraa qabdu osoo hin ta'in re'ee gurra xiqqaa qabdu. Ni fokkattillee re'een sun uumaa rabbiiti. Re'ee san argan. Akkana fuudhanii mee namni narraa bittan jedhaniin. Mee qajalla dhaggeeffadhu. Naggaadee. Miskiina naggaadee. Qajalla dhaggeeffadhu. Man yashtarii haadhaa jedhaniin. yaa ergamaa rabbi nuti waan finnuu jedhaniin kana kuni odoo fayyaa ta'eeuu gurri isaa mura gurri isaa jooroo waan gurri maal jedhaniini gurra xiqqoo san re'ee guutuumi odoo fayyaa ta'eeuu isaa baktiidha akkami binna jee odoo fayyaa qabaateeuu hin binnu jedhaniin dide namni hundi wallaahi ladduniyaa ahwanu cinda allaahi min haadaa cindakum janiin duniyaatu rabbi biratti irra xiq- irra salphattuudha hanga korbeessi kun isin bira salphate kanarra jira isii tuffatamtuudha hanga korbeessa kana tuffattan irra janii qalbii namaa gamana deebisan Sahaabaan gaaf tokko mana tokko haarayoomsaa jira. Meeqa jala dhaggeeffadhu? Mana dulloome tokko haarayoomsan. Itti dhufan Nabi sallallahu alaihi wasallam maal godhaa jirtan? Mana kanaa dulloome yaa ergaa Rabbi ergamaa Rabbi haarayoomsaa jirra jedhaniin. Lal ana aral amra asra'a min haadhaa jedhaniin. Mana isin amma haarayoomsitanii keessa jiraachuu deemtan kanarra amrii Rabbiitu irra jarjara jechuun sodaadha jedhaniin. Mati galee amrii rabbiitu irra jarjaraan sodaadha jedhe. Manan tolchine jarri qabrii tolche. Uffata zaahiratti hin xiyyeeffanne keessa xiyyeeffate. Jiruu duniyatti hin xiyyeeffanne akhiratti xiyyeeffate. Manan jaaradhee Abdallaa ibn Umar sahaaban guddaan hadiisaa kun. Manan jaare harkuma kiyyaan jedhe. Roobaa fi aduu kanarraa dhoorku jedhe. Mana keessa galanii beeku. Roobumaa fi aduu dhoorka jedhe. Manni silaa maali faayidaan isaa? Rooba dhoorku, aduu dhoorku. Akka nuti waliin dhaaddannu kanaa mii beeku. Yataxaawaluuna fil buniyaan kun ajandaa biroo qabaa beeku. Hammiin isaanii hammana ture. Waan gaarii nyaatu shari'aan nama hin dhoorku.

waa halaakamee jedhan birri jecha salaata dhabe soomana dhabe zakaa dhabe nama awwaaluu dhabe fira dhabe fira awwaaluu dhabe fira dubbisuu dhabe waa halaakamee jedhan yoo argate ni gammada jedhan gammadee boo miskiina illee mee sadaqaa nurraa godhaa jee namni ruuza keetiin koottu jennata bittaa kun miskiina waan nurraa godhaa jee distii namni keessa taa'u nama liqimsine fuudhanii karaa kanarra foon affeelanii miskiinatti qiccican guyyaa san maallaqa argate. wa idhaa yoo dhabe immoo ni dallana musiiba balaan buute guyyaa masruufa illee warra kennuun balaan lolee dachii rabbi buusee dallanee akkamii akka kunna dhufe akkamittiin kasaare akkamii rabbi akka rabbiin nu malee nama biroon argu habirootu nagaa qaba maal isa duraa balleessine dachii rabbi qub tokko dhaa waa halaakame gabbisa gabricha huccuudhaa jee gabricha huccuu ni beekta gabricha uffataa na yaachisu guyyuu uffata suufa kamtu haarawa magaalaa dhufe suufa kamtu asitti hodhamaa jira waa halaakamee jee gabrichi kun namni akkamitti maallaqaaf gabra taha jeetiin hadiisa kana gaafan darasummaa qara'u na dhibeetu Waan hin maallaqa illee hin beekneef, uuma takka illee hin beekneef, kamiin namni maallaqaa gabrooma? Na rakkisee beek. Odoon duniyaa gubbaan deemuun doolaarri tokko akka itti nama jallisu, doolaarri firiin takka akka itti duniyaa fi akhiraa nama dhoorku arge. Edaa hadiisni sun kana baana. waa halaakamee yoo qoreen isa waraantellee rabbii isarraa hin baasin jedhan nabiin sallallahu alaihi wasallam na gabricha kan yoo qoree waraantellee waan biroo ziirra xiqqoon qoreemi rabbii isarraa hin baasin sahaabaan akkana leenjisaa turan karaa kanarra guddisanii irra guddaan yaada isaanii akhiraa ta'e horii isaanii dhufanii rabbii kananii biraa deema akhiratti rabbi biraa bitadha jedhe timira ooyiruu timira dhibba hundee dhibba jaha qabu nabitti kenne sahaabtichi hundee dhibba jaha takkanaa jannata keessaa qaba jedhe nabi sallallahu alaihi wasallam Duniyaan uf jalatti bulchanii funyaan uranii hundi naggaadee akka keessaniitii beeka. Sahaabaa nabii hogga jedhan namni miskiinummaa qofa dhagaya. Akkasii mi sahaabanii beeka. Warri beela'es ni jira, kan rakkates ni jira, harka qalleeyyinis ni jira. Abbootiin qabeenyatis ni jirti. Al-ashratul mubashara Warri gurguddaan sahaabarraa odo duniyaa gubbaa jiruu jannataan qananiifame hundi isaanii abbootii qabeenyaati. Abuu Bakri, Usmaan, Abdurrahmaan bin Oofi, Xalhaa ibn Ubeydillah, Zubeyr ibn Awwaam, Sa'ad ibn Abii Waqqaas. Laalii deebii keessaa qissaa isaanii abbootii qabeenyaati. Naggaadee jajjabdu. Akkasuma wajjin duniyarra odo miilan deeman jannanni duniyarratti ragaa baheef sartafikeenni kennameef warra jannataa hajuu. Naggaadee beek. Warra Rabbii bule, warra horii isaa Rabbii bulche, akka Rabbiin je'etti hojjate, akka Rabbiin je'etti baase, waan Rabbiin jaalaturraa hojjate, waan Rabbiin jaalaturratti baase. Gabricha mana lama milkaawee ta'e. Sahaabaan Nabi dhufanii gaaf tokko sallallahu alaihi wasallam zahaba ahlu dusuuri bil ujuuri jedhanii. Yaa ergamaa Rabbii warri harkaa waa qabu mindaa Rabbi biraa argataniin nu caalanii akkam taanaa jedhan dorgommiin isaanii aakhiraa waan ta'eef. Salaata nu wajji salaatan, soomana nu wajji soomanan, hajjii nu wajji hajjan. Za- Wayatasaddaquuna min fuduuli amwaalihim. Isaan ni sadaqatani nuti hin sadaqannu asitti jalaa hafne jedhan. Salaata wajji dorgomne, soomana wajji dorgomne, hajjii wajji dorgomne, horii keetti itti dorgomuu dadhabne jedhan. Horiin nu bira dabranii maali malli keenya jedhaniin. Mee waa isinii himuu jedhaniin. Waan jara saniinis dhaqqabdan. Kan namni tokkolleen isin dhaqqabuu

Zikrii amma naa fi ati assalaamu alaikum assalaamu alaikum hoggaa jenne utaallee ala buune irraa agamne. Tanumallee irraa agamne beek. Eenyu tasbiiha godha. Taa'aniituma hogga salaata dhabas. jechuu eegalan jarri jala siqanii ilaala tuutti tun maal dhawataa jirti jedhanii ilaalan waan isiin jeekkartu san jalaa dhageessee warri maallaqaa sun wajji jeekkarti si jeenamuu taa'ee Ammas fiiganii nabi dhufa yaa ergamaa rabbii jarri sun tuutti sun dhageesse nu wajji jirti ammasi nu dura dabarte mee waan biroo nuu barbaada dhiisaa firraa dhaalika fadlullaahi yu'tiihi man yashaa tuni arjummaa rabbiiti duniyaa fi aakhiraa wajji horachuun rabbii kenneefi firraa jalaa hafaa jedhanii silaa akkana taateen fedhaa beekee Nama akkanaati ka shari'aan diin barbaadu. Kana ka ka rabbi qabu. Kana ka rabbi wajjin mi- milkaa'uu taa'u fuula rabbi. Kana ka namni dorgome isa dhaqqabuu hin dandeenye. Duniyaa fi akhiratti illee. Kana turan jarri sun sahaabaan. Ashratul mubasharaan hundi isaanii ashaabuu amwaal. Warra maallaqa qabu abbootii qabeenyaati. Zubayr ibn Awwaam guyyaa duniyaa irraa deeme miliyoona kudhanii waan dhiyaatu dhiise maallaqa duniyaa irratti gaafa san. Dubartiin takkittiin dhaalmaya miliyoona dhaalte gaafa san har'aami. Miliyoona gaafa san namni yoo dhagayee nuu kufate lakkaa'uu miti dhaga'umaan si kuffisaa. Kuma tokkoo fi dhibba afurii afurtamii meeqa duraa beeki miliyoonni anani mukoon. Warra kana ture warra horii jechuudha.

Ifaajee teenya insha'allaan haa walitti hinu. Ifaajee teenya barakaa Rabbi irraa barbaaduun haa walitti hinu. Karaa akka inni hojjedhaa je'etti haa hojjennu. Madaallii haa eeynu. Madaallii duniyaa fi aakhiraa haa eeynu. Akka tokko tokko injifatee nun kuffisne.